Eh, ever love TV, Sinabi TV. Egba abe ale ke Volta Movie Makers Association o. Egba wonye eh, nu tɔxɛ aɖe yi ke wonye wowɔ gba yi ke launching tɔxɛ alo inauguration tɔxɛ wowɔ gba. Eh, woƒe president ele gbɔnye le afia yi ke míabia nu ɖeka eve ɖo ŋku ɖe wɔna yi ke wowɔ egba ŋu. Ne wobe Volta Movie Makers Association ɖe alo VMAC ɖe, nu ka wonye? Eh, mía abia. Ɛɛ, yewo ƒe ŋkɔ na mí abe aleke míenya be nènye President ne habɔbɔ ya. Yewo ƒe ŋkɔ na mí. Ɛɛ, ŋkɔnye nye Blackmore Anthony Ayivong. Be, nu be Volta Movie Makers Association a, nuke wònye? Alo VMAG a, nuke wònye? Ɛɛ, nyateƒe, VMAG a enye habɔbɔ yike míeɖo. Magblɔe be enye ɖo ha. elabe mava kpɔe de dzesii be le míaƒe amugãnutoa mea, míaƒe nɔnɔmetata nɔ zɔlidziwo ƒe dɔwɔna ma fɔ tsɔm o. Nye ŋutɔ fefewɔlae menye. Míe fefea wɔm le Egɛ̃, Kumasi kple teƒe bubuwo. Míe ame bubuwo me ta dom ɖe edzi wònya kpɔkpɔm ye awɔ ɖo yɔhã amewo menyana be eŋeawo míe nye le afima godui o. Kaka míegblẽ míaƒe aƒeme ɖi. Ta nyɔnyɔ vava be ao, ele be míatrɔ gbɔ akpɔ aƒe gbɔ. Eya ta míeɖo Vimagbehabɔbɔ be wòaƒo ƒu fim wɔlawo katã nu le míaƒe amu gãtɔa me, ale be míawo hã míade bubu mía ɖokuiwo ŋuti. Teƒe xɔasiwo le mía si ale be fim yewoawɔwɔ ma, Míawo hã míadze agbagba alé míaƒe dekɔnuwɔnawo, culture and tradition, ne woƒe dekɔwuame aɖewo tsɔ nɛ be religion alo trɔnuwɔna menya a o. Míaƒe dekɔnuwo le vovovovovo. Dukɔ ɖesiaɖea dekɔnu le esi. Míawo hã míahe míatɔ ɖe go. Leke nuwo le mía si? Anyigba teƒe nyuiwo le mía si yi ke adze le mɔvime nyuie. Ta ele be míawo hã míaɖe mía ɖokuiwo afia dukɔwo. Be eŋuawo hã enu xɔse aɖe le mía si. Akpe egba ƒe wɔna ye nye miaƒe inauguration tɔxɛ aɖe gba. Ƒe keɖe kɔ kpɔ wɔnae le egba ƒe ŋkekea me. E, le nyateƒe me wɔna ya edze fia to dze ga to. E, menɔ bɔbɔea o. Afɔkliwo nɔ mɔ dzi fũu kakea eyi mía ɖoe kplikpaa be ao. Ne ahomya tutu ŋu hã, Vmac dodo ge gba. Ta, le míaƒe ŋutete mea, míedze agbagba vevi ma ɖe go le Ho dukɔ me, yi ke nye amu gãtɔ ƒe ƒe toxɔdu, si ye míehe vi ma ɖe go le gbea. Míedzi vi, míene ŋkɔe, míexee ɖe go. Dzi vi, míehe, ɛɛ, míene ŋkɔe, míexee ɖe go. Le egba ƒe wɔna mea, enya vovovo aɖewoe nye nu yi ke, ɛɛ, etɔ do gbe le egba ƒe ŋkekea me. Enya kae nèkpɔ be ye enya vovovoa me etɔ̃ kae nèkpɔ be woawoe nye nu yi ke Woalé ɖe asi abe association akɔ wɔ dɔ nene. Ɛɛ, enyawo do fu ŋu abe ale nègblɔe ene. Ke enya vevi yi wona míalé ɖe asi akɔ wɔ dɔe nye be egbã míaƒe ɖekawɔwɔ abe moviwɔlawo alo nɔnɔmetata lɔzɔlidziwɔlawo enea. Le amu gãtɔ me, ele be míaƒo ƒu awu ɖeka. Ɖekawɔwɔ ma me koe kpekpeɖeŋu yiwo míadi tso amewo gbɔ, tso dziɖuɖu gbɔ, kple ale yi ke míaƒe de e culture and tradition alo míaƒe dekɔnu míaƒe lekewɔnuwo míaƒe nuléɖi yiwo mía tɔgbuiwo gblẽ ɖi na mía míate ŋu alé be na wo to míaƒe filmwɔwɔ me eya ta ɖeka wɔwɔa ehiã.
Mede akpe be nèdze agbã eɖe afuma me nam. Vɔ egbã ye nye gbãtɔ yi ke nèkpɔ nèkɔ edo dzesi nam be yewo ƒe ɖeka wɔwɔ eka hã gali nakpɔ. Ee, le ɖeka wɔwɔ megbea, ee, ne èse nu yi ke míaƒe amekpekpewo ƒoa, egɔmee nye be mía wò ɖeka kple míaƒe fiawo, dziɖuɖudɔwɔlawo yiwo ke le míaƒe amegãŋutoa me be, Ne mi enuwo wɔm le miaƒe fofowo mea, because mia fofowo lɔa, miewɔna amesiame ƒe dɔ le miaƒe fofoa wɔna me, miewɔna fiawo me dɔ, miewɔna policiwo me dɔ, miewɔna edɔ ɖesiaɖe miewɔnɛ le fofoa me wòdzena ta ehiã be miawɔ ɖeka kple ame mawo ale be ne mi ŋuwo wɔma, ne mi ŋuwo wɔga miate ɖe wo ŋuti abia gbe wo be ɖe Ami be míawɔ be aleke? Leke wòyinae ale be míanye ŋua nyuitɔ hafi awɔ le míaƒe fefewɔnawo me? Elabena míedzedzem abe nufialawo ene. Ta ne míeva yi fia nu gbegblẽ yi wòva do ɖe duta, ke wotsɔ ge be eŋua nyuitɔe ma míewɔ, yi ke nye nu gbegblẽ, ta ele be míawɔ ɖeka kple efiawo, dziɖuɖudɔwɔlawo, ame sia ame ko yi ke ye ŋu wɔna hiã le míaƒe dɔwɔna me koa, míawɔ ɖeka kpli wo, míasrɔ̃ nu le wo gbɔ. aku awɔ numekuku le wo gbɔ ahaku ɖe woƒe dɔwɔnawo ŋuti hafi míanɔ wɔm le míaƒe fefewo me. Ye mamlɛtɔ magagblɔe nye be míaƒe fefewɔna le amu gãtɔ ma ekpɔa ɖɔ vie elabe teƒe mele mía si alo adzɔgenukpɔmɔ alo television dɔwɔƒewo mele mía si ne míwɔ dɔ wòadze míatɔwo nakpɔ o. ta míeƒo koko na wo be woadze agbagba ye woakpɔ be aleke woawɔ aɖo teƒe yewo na mí be ne míawo hã míewo mía me fefea, wòate ŋu adze mía detɔwo ŋu vevietɔ eye wole míaƒe kɔƒewo me kple etɔ yewo hã akpɔe anya be yewoƒe dekɔnu ya wɔm míele vavã hã. Ta míehiã ɖe TV stations wo be woano mía si. Ye magblɔe hã be e, e, e, fefedɔwɔna, míyɔm be fefe gake edɔwɔɖui wònye. Amewo gblɔe be ele be míalé be nɛ awɔ míawɔ nua nyuitɔ be wòanye nu ava nɔ anyi ɖaa. Ta vi maga eva anyinɔƒe, sorry, eva anyinɔƒe, meɖe míewɔe gbakua be tɔ ɖe afii ɔ, ao, etsi tsi ge ɖe edzi vi dzɔ vi tso ɖo. Akpe, ẽ, le egbea ƒe ŋkekea me, míekpɔ be mía, mí, mía memberwo katã, a southern part of Volta ye ko mietso. Leke wòdzɔ be ame, amewo mesugbɔ ɖe eme yike tso, ẽ, afia o, alo, ẽ, ẽ, kɔƒe nutotoa me. Nuke dzɔ afii? Gake mi va wɔ lunch na le afiya. Ẽ, ẽ, medzi be míase gɔme nenema. Ezu be ɖe medze sia me sia me o. Ta ɖe nèkpɔ be mía me gbogbotɔ mítso Southern Part gakea? Afia mílea, ʋedome ŋutɔ me tɔwo le mía dome. Ee, eho, sɔkɔ ɖe, xɔxɔe, wo katã wole mía dome, ke menye míawo ɖeɖe koe o. Ee, gake ŋuitɔ le be míado le eho. Egbea nye be Fiyae nye mía me to xɔdu. Fiyae wòle be míaɖu mía ɖokui afia le elabe ne ekpɔ efia yiwo míekpe kple security men wo, regional commanders wo, ahan, security men yiwo ke nye ta ne míaƒe amugãtɔa ma, ehoe wole. Ta ele be míave wo gbɔ ava he mía ɖokui ɖe go le wo gbɔ. woadze si mí, akpɔ mí. Ne menyo oa, ne míevae wɔe le mía ta ɖokɔ wɔ ga be ɖe mísi akaɖi kɔ da afia ŋute ene ta, ele be ne èsi akaɖia, afia ŋua dzi nèda ge ɖo ta ele be míado go le eŋo dukɔ me hã. Ye ta míeva afi ya ɖo. Egbã eyi míedo go aleke afia? E, ele be míatrɔ ayi ɖe megbe abɔbɔ nɔ anyi ate plan kpɔ be ɖoɖo yawo le mía sia, emɔ ka dzi míato adze wo gɔme. Elabe eyi míedɔ le kafia mía teƒe hiãm. Menye be teƒea na mía habɔbɔa nanɔ teƒe ɖeka ko, ele be míakake ɖe amu gãtɔa me, míaɖo zonal ɔfisiwo, distrikt ɔfisiwo, yi ke be mɛmba yiwo le mía si, mía katã mímetso ho, mía katã mímetso Southern Sector alo Eƒugo ŋu o. Ta eyi wònye ɖe míekaka ɖe amu gãtɔa mea, míagbagba dze ga kpɔ be, Leke míawɔ aɖo teƒenamemɔ̃wo katã hã ale be woaxɔ nuƒoƒoƒo aɖe me afima? Ne nya aɖe ɖi mía ŋutia, ɖeko ele be míakɔe ado ɖe ŋgɔgbe da ɖe afima be, Migblɔ ne míaƒe hameviwo be aleke kɔ ake enya ekaka ɖe ame sia ame gbɔ. Azɔ míaƒe taɖodzinu ɖeka hãe nye be míadze agbagba be sinima yiwo míanɔ wɔwɔm fia le míaƒe nutoa me vevietɔ le míaƒe hametɔwo, ame yiwo nye míaƒe hameviwo, nye sinima wɔlawo, producers wo, wo ɖa ga deame wɔ nɛa, e ele be mía kpɔ gbɔ be nu yi wo wɔm wo le, nu yi wo wɔ ga le azɔa wa nye sinima dodoe. Mía kpɔ agbalã wo ne be ya wo dɔ, ne ŋlo script a, ne gblɔ mía le ŋku ɖe ŋtsi a kpɔ be nu yi wo ne gblɔ ɖe ma wo le teƒea. Ale be ne dɔ dogo ɖee wa nye dɔa dodoe me tɔ. yi ke ne edo ɖe DSTV akpɔ be ama dzi alo numa wa, ne ekɔe do ɖe wo gbɔ ne wokpɔe kɔa wogblɔ be edɔ ya yewo xɔe be yewoa zã. Ke nena ko woahe viɖe vɛ ne miame yiwo nye dɔ ya wɔlawo hã be miawo hã miakpo miaƒe viɖe le eme, akpo nu aɖu le eme, akpo mia viwo dzi. Akpɔ aƒe dzi. Ta edɔwɔɖui wònye. Ta ele be míalé ŋku ɖe eŋu be mía me hametɔ ɖe sia ɖea ekpɔ gome. Ye ɣeaɣi dzia, míe teƒewo dim. Míekpɔna eƒe tsatsa ge le míaƒe fiawo dzi. Akpɔ be fika woate ŋu akpɔ na mí alo dziɖuɖu dɔwɔlawo yiwo le ŋgɔgbe hlin na Minister Kpɔtɔ be, ne wodi teƒe aɖe na mí elabe mídi be míatu Film Village. aɖo teƒe yi ke anye míawo ŋutɔwo mía me kɔƒe be egbe ƒe ŋkeke mea, ebexɔwo bubum le míaƒe dukɔ me. Ne míebe xɔ dzi míakɔ wɔ blema me fefea, esesẽ ŋutɔ. Ta ne wona mí teƒe aɖea, míawo ŋutɔwo míadze agbagba vivivivivi míaɖo teƒe ma na mía ɖokuiwo be nenye be míawɔ blema me nanea, ke ɖeko ele be míayi ɖe míaƒe kɔƒe me ava wɔ mía me dɔ. Ta eya kple bubuwo nye nuyiwo ke míededege to me awɔ. Ye meka ɖe edzi be ne ƒea wu nu November, ne míagava afiya azãyaɖuƒea, ele be míako míame fim aɖewo míawɔ ava ɖe afia dukɔa, afia nu amewo ne woakpɔe anya be Vmaga míeve dɔ wɔ ge ne eƒe dukɔ. Akpe be nèɖo dzi na mí le Egbea ƒe ŋkekea me yi ke míhiã be mídzi, mídzi dzɔgbenyui na mi be Eniɔ miede tome be Vimag na woa wòawɔ ne eƒe dukɔa nayi ɖe ŋgɔ go. Ayo mia da akpe na Elom TV, Eva Love sorry Eva Love TV mia da akpe na mi. Kple Sinabi TV. Kple Eva Love kple Sinabi TV mia da akpe na mi geɖe. Wo be enye nɔa ɖu ŋuti ko dza ɖeka ta meka ɖe edzi be mi me mia yome gble geɖe o. Ne mi ŋuwo wɔ ma, miawoe boblo do ge mi. Amewo nɔ nya be mi nane wɔm ta e mia gblɔe be mi zu miaƒe miaƒe partners wo alo e miaƒe dɔwɔhatsiwo mia no du ta gbawo tso gbea ne mi do ɖe mia dzi be mi do boblo aɖe na mia miawoe na mi dzidzɔ tɔe akpe na mi.
Akpe na wò hã be nèɖo dze nam.
Yoo, akpe keke.